Ashama dhaggeeffattoota jaalatamtoota kabajamtoota ilmaan Oromoodhaa bakka jirtan maratti nageenya kiyya isin bira haa ga'u. Nageenya kiyya isin haa dhaqqabuun isin hin jaati akkam jirtan nagaa fayyaadha. Alhamdulillah galata rabbi jirra Oromoon. Garuu waa takka jedhuu barbaade wani nan jedhuu barbaade maal yoo kanaan jettan taate Oromoon beekaas hedduu qabna. gootaas hedduudha qabna. Beekaas hedduu qabna gootaas hedduudha qabna nuti ilmaan Oromoodha jechuudha. Har'a qeeroon biyya keessaa falmachuu jirtu mirga siif falmatte mirga abbaa biyyummaa gaafatte mirga abbaa biyyummaa gaafatteeti mirga isii falmatte. duuba falmaan isaanii deebisaan isaanii rasaasa taate. Kanarratti kulkularratti cabaa nuu da'aa jirti. Kan nuu da'aa jirus Oromoodha. Cabaa duraan jirtu irratti kulkulaas kan nuu da'aa jiru Oromoodha. Oromoon isa akkam yoo kanaan jettan taate maadhee jechuun maadhee lafa jalaa maadhee lafa jala deemtu namni firraan beeku ilmaan Oromoodha. Yoonii fi akka firraa agarre tana firraa laallee keessatti gallaallee seenaa namaa seenaa namaa firraa qoranne malee nama addaan baruu dadhabne. Nama akkamii ka seenaa isaa ofirraa addaan laallee barachuu dadhabne yoo kanaan jettan taate seenaa akka leencoo lataadha. Seenaan isaa seenaa xurooytuudha. Seenaa ilfeen leencoo lataadha. Seenaa xurooytuudha. Garuu immoo seenaa kana seenaa inni dalage tana itti gaafatama leencoon hin beektaa? Eenyu gaafatallee yoo kanaan jettan taate Oromumaa gaafata namni biraan gaafatu. Leencoo lataadha. Dheengadda waa'ee joo hiriira ijoollee kanarra dhaabbate biraanuu naggaatti wajjin waan takka mallatteesse waan inni mallatteessisanis ni wallaalle Oromoodhaaf hin galle waan inni mallatteessisan Oromoodhaaf hin galle. Leencoon ammoo lammaffaa nun gurguru. Leencoon lammaffaa leencoon numan gurgurtu. Biyyallee gurguruus hin dandeessu. Oromoonni isin bitamtuunis isin gurguramtu. Leencoo. Leencoo abbaa garaati ati. Ati duraanuu leencoo isin jetta malee leencummaan qabdu Leencoo leencoo leencoo itti Oromoon sol daddarbinaan akkatti manguddoon teenya hoggaa maqmaaqtu. Ijoolleen hoggaa ol daddarban. Ijoolleen hoggaa kana samii keessa ol daddarban. Kanuma ifiin ol utaaltuu sayitii jetti yanni. Si galtee? Oromoon si ol daddarbee leencoo leencoo leencoo si godhe malee leencoo abbaa garaa. Ati leencummaan qabdu. Ati leencoo abbaa garaati. Duraanis hudduu takkaan farda lamarra teessa. Harka kanaan wayyaanee hojii jiraattaati harka kan Oromoodhaa hojii jiraachuu jirtaati. Leenca obbaa garaati ati. Darbaa Oromoon si ol darbite. Naa isii si ol daddarbee sin seen Oromoo irraa gad dhaabbadhu. Wanni niin jechuu barbaadu. Wanni ati biraanuu naggaatee hojii farramte. Matuma kee farramte. Oromoon farramne matuma kee farramte. Waan Oro- qabeenya Oromootti farramuu hin dandeessu. Oromoo irraas bakka buutee dubbachuu hin dandeessu. Oromoo irraas bakka buutee farramuu hin dandeessu ati. Firmaan kee matuma kee farrame mataa kee quba kee quba kee agartee waan ati kanatti taa'ite san matuma kee isin farramte nutti miti nuti. Oromoon firmaa ati farramte gurra kanarra nu yaatu nuti. Kanaafuu seenaan ati dalayte seenaa xurooytuudha. Jara kana gartaa laal gootawwan dabran Lubbuun dabran malee jarri kun lubbuudhaan dabran malee seenaan isaanii ni jirti orma kana. Lubbuun dabran yoo harkuu feete laala yoo harkuu feetanillee lubbuun dabran seenaan isaanii ni jirti. Seenaan jara kanaa si gaafatti leencoo. Leencoo abbaa garaa. seenaa jara kanaa si gaafachuu ta'a. Seenaa ormaan xureessin, seenaa gootawwaniin xureessin, seenaa gootawwanii xureessu jirta. Seenaa gootawwaniin xureessin, hin wasakeessin. Seenaa Oromoodhaatis duubaan laaqin, dhukkatti hin laaqin. Leencoo abbaa garaa Oromoo irraa gad dhaabbadhu. Jaalatamtoonni ilmaan Oromoodha. Yoon kaniin maqu ta'ellee dogongora kiyya kaniin dogongora dalagu ta'ellee dogongora kiyya na hoofkalchaadha. Dhiifamaas naa godhaadha. Ammoo namtichi kun abbaa garaatii namticha kana yoo firraa agarre malee nuti Oromoon numaa hin bilisoomtu. Yoo namtichuma kana takka firraa karaa irraa meessine malee. karaarraa isaa hameessu rabbiin kana leenca obbaa garaadhaati ilmaan oromoodhaa dhiifama naa godhaadha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu